Исәнмесез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин, Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Мин монда булырга тиеш. Скучаю.
Скоро буду. С победой. Ни өчен Кукмарада яшәүче контракт төзеп, махсус хәрби операция зонасына киткән?

Үзеңне тикшеренүче итеп тоярга. Чтобы все рекомендации, которые будут даны вам, нашли свое применение в практической деятельности. Быел Хуҗиәхмәтов укуларында ниләр булды? Вакытында алмаштыру мөһим. Сигезләр туганчы килеп җитәбез инде монда. Кайтуын тоже караган юк, төрле вакытны төрлечә. Автомеханикларның кызу эш сезоны башланды. Алар һәрвакыт елмая, туганнары өчен тырыша һәм җиңүгә таба бара. Добрыня позывнойлы хәрби узган ел контракт төзеп, махсус хәрби операция зонасына китә. Бу карары өчен үкенми. Киресенчә, ул тәвәккәл һәм җиңү өчен көрәшергә әзер. Гаиләсенең аның карарын ничек кабул итүе турында киләсе язмада. Всем землякам привет! Всему Кукмуру привет. У нас все хорошо. Төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре милли оборонаның бер өлеше булырга һәм котлаулы вакытта иптәшләренә ярдәм итәргә теләп, хәрби комиссариатларга мөрәҗәгать итәләр. Добрыня позывнойлы танк взводы командиры да читтә калмаган, ул контрактны узган елның июлендә төзегән. Семья относится ко мне нормально, с моим уходом э, на СВО.

Привет своей любимой жене. Спасибо, что ты у меня есть, поддерживаешь. Своей любимой дочи Лели. Всем привет. Скучаю. Скоро буду. С победой. Слава России! Көн сайын илебез сагында торып, добрыня, ботырлык, җаваплылык һәм тугрылык кебек сыйфатларның үз кыйммәтләрен югалтмавын раслый. Хәзер безнең хәрбиләр өчен кешеләрнең һәрвакыт ярдәм итүләре һәм җиңү безнең кулда булачагына ышанулары бик мөһим. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Галактика балалар иҗат үзәгендә мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен оештырылган Җәйне саклыйбыз дигән мавыктыргыч мастер-класс узды. Чарада балалар киптерелгән чәчәкләр һәм яфраклар кулланып, китаплар өчен гадәти булмаган кыстыргычлар ясарга өйрәнделәр. Вам нужно будет собрать букет по вашему вкусу, по вашему желанию. Гербариедан китаплар өчен кыстыргыч ясау. Монда барысы да беренче карашка җиңел кебек тоела. Ләкин бу балалар өчен әлеге бирем җиңелләрдән түгел. Беренчедән, алар үзенчәлекле, ә менә икенчедән, иҗади тәҗрибәгә ия түгел. Шуңа күрә Галактика балалар иҗат үзәге педагоглары балалар өчен тулы бер мастер-класс оештырганнар. Мы заготовили гербарий. Без яфраклардан, чәчәкләрдән, кыр үсемлекләреннән, дәвалау үләннәреннән гербарий әзерләдек. Үзенчәлекле малай Русланның әнисе әйтүенчә, улы, сәламәтлек мөмкинлеге чикле булуга карамастан, мондый иҗади процессларда рәхәтләнеп катнаша һәм үз хисләрен сәнгать аша белдерә. Беренчедән, общение, икенчедән, менә бер-бер иптәшләрен күрә, Ясарга өйрәнә. Барыбер ниндидер занятие инде. Өйдә яту түгел. Әлеге процесс үзе бер дә катлаулы түгел, ә киресенчә, кызыклы. Балалар өчен бу үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеге дә булып тора. Я это первый раз делал, мне очень понравилось, вообще просто шикарно. Балаларның олылар ярдәмендә ясаган матур кыстыргычлары хәзер аларны китап укуда гына түгел, ә җәйге кояшлы көннәрне искә төшерү өчен бер сәбәп булып та торачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Көзге каникуллар чорында Кукмара районында балалар өчен күңел ачу һәм ял итү өчен яңа мөмкинлекләр ачылды. Быел Норатгай балалар сәламәтләндерү лагере үз тарихында беренче тапкыр көзге сменаларны эшләтеп җибәрде. Элек лагерь җәйге чорда гына эшләгән, әмма хәзер балалар көзге атмосферадан да ләззәт ала алды. На осенних каникулах в основном ты чем занималась до этого, пока не было лагеря?
Сидела в телефоне. Көзге каникуллар якынлашкан саен, күп кенә укучылар гаджетлар дөньясына чума. Шул ук вакытта алар өйдә вакыт уздырыргамы яки лагерьга китәргәме дигән сорау белән очраша. Нараткай балалар сәламәтләндерү лагерында быел көзге смена да эшли башлады. Элек лагерь җәй айларында гына эшләгән. Ә хәзер балалар саф һавада вакыт үткәрү, мавыктыргыч чараларда һәм программаларда катнашу өчен уникаль мөмкинлеккә ия. И в осенний период лагерь может существовать. Лагерь хәзер көзге чорда да эшләргә мөмкин. Балаларга биредә ошый, алар төрле чараларда катнаша, шулай ук күңел ачу чараларында үзләрен күрсәтә алалар. Быел оештыручылар балалар өчен төрле программалар әзерләгәннәр, алар ял итәргә генә түгел, ә үз күнекмәләрен үстерергә дә ярдәм итәчәк.
Хорошо. Балалар әйтүенчә, биредә күңел ачып кына калмыйлар, ә командада эшләргә дә өйрәнәләр, шулай ук яңа дуслар табалар. У нас есть мероприятия. Безнең чаралар, линейкалар бар. Кичен бездә дискотека уза һәм яхшы ашаталар. Балалар арасында бу лагерьда берничә ел рәттән ял итүчеләр дә бар. Алар ремонтка кадәрге Нараткайның нинди булганын әле дә хәтерлиләр. Посарсо синки не скучаю. Элекке Нараткайны сагынмыйм. Ул барыбер башка төрле иде. Әлбәттә, яхшы иде, ләкин шулай да бераз начаррак. Балалар лагерын оештыручылар елның теләсә кайсы вакытында балалар актив ял итсен һәм күңел ача алсын өчен, аның эшчәнлеген ел әйләнәсе киңәйтергә планлаштыралар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.

Казаннар күп, Чаллылар, Чаллы шәһәреннән бар, Кытайдан эшләр, Казахстан укытучыларыннан бар. Конференциядә башлангыч һәм урта белем алучы, шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балалар катнашты. Биредә алар үзләренең мәктәп проектларын тәкъдим иттеләр. Биектау районыннан килгән катнашучылар үзләре чыгара торган стенд-газета турында сөйләделәр. Бу эш укытучылар белән бергә алып барыла, диделәр.

Это очень сложно.
Кстати, Сүз уңаеннан әйткәндә, оештыру ягыннан караганда бу бик котлаулы эш. Ләкин балалар, укытучылар һәм педагоглар өчен кызыклы конференция дип уйлыйм. Чөнки катнашучылар саны елдан-ел арта. Для детей это возможность проявить себя. Балалар өчен бу үзеңне күрсәтү мөмкинлеге, беренче тапкыр фән тәмен татып карарга, үзеңне тикшеренүче итеп тоярга. Конференция эше йомгаклары буенча оештыручылар җыентык төзергә планлаштыралар. Быел ул 500 дән артык биттән торачак. Бу җыентыктан теләгән һәркем файдалана алачак, ул ачык кулланылышта тәкъдим ителә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кышкы суыклар җитәргә дә аз гына вакыт калып бара. Димәк, җәйге тәгәрмәчләрне кышкысына алыштыру турында уйланырга вакыт җитте. Илгиз Минкин бу өлкәдә инде ун елдан артык эшли. Автомеханикның көннәре ничек узуы турында киләсе язмада карагыз. Мужик кешегә 70 төрле һөнәр дәрес диләр. Не помешает берсе дә кем. Кукмара районында гомер итүче Илгиз Минкин нәкъ шулай дип уйлый. Ул бүгенге көндә автомеханик булып эшли. Ун ел элек бу динамик һөнәргә беренче адымын ясаган һәм шуннан бирле аның тормышы автомобильләр һәм аларның куркынычсызлыгы белән бәйләнгән. Авыр, авыр иде. Беренче елларын шәһәрдә эшләдем. Шәһәрдә өйрәндем бөтенесенә, Елабугда. Ну, авыр иде. Первый авырлык. Менә туры килмәде инде күрсәтергә сезгә. Датчиклар бар. Самый беренче авырлыклар датчиклар сына. Күп внимание обращать итмәсәң. Икенче авырлык менә диско турайту күрсәттем, диско турайту. Хәзер Илгиз Минкин үзенең белемнәрен яшь буынга тапшыра. Бу балалар практик күнекмәләр алып һәм шиномонтажның барлык аспектларын тирәнтен аңлап, аңа эшендә ярдәм итәләр. Ике камаз бар, ике машина бар. Әти белән дә камаз тәгәрмәчләрен җәй буе алмаштырып чыктык инде, камаз рәтләп китеп. Хәзер автомеханикларда эшләренең иң кызган вакыты. Кыш якынлашу белән автомобильчеләр җәйге шиннарны кышкысына алыштырырга ашыгалар. Илгиз Минкин сүзләренчә, алар көненә егермегә якын клиент кабул итә ала. Безнең уже бер ай алдан кемнең готовый итә генә нәрсәләр, уже алар әкрен әкрен алып килә башлыйлар, балансировка ясый башлыйлар. Ну, тартып сузып йөрмәскә инде шулай тиң дә, потому что погоданы үзегез катырасыз, бүген яңгыр, иртәгә минус булырга может уже. Кышын, юллар кар һәм боз белән капланган вакытта, авария булу очраклары берничә тапкырга арта, ә җәйге шиналар түбән температураларда нәтиҗәлелеген югалта. Шуңа күрә автомобильгә вакытында тиешле хезмәт күрсәтүнең мөһимлеген онытмаска кирәк.